Yo atiefoɔ me ne wo ahyia wɔ Ɔkaniba TV so ɛnɛ deɛ yɛba bɛka biribi sononko koraa wode sɛ Ɔkaniba TV so deɛ yɛka biribiaa bi He ma no so nti ɛka nsem nyinaa bi, ɛkyerɛ abakɔsɛm, abebuo, deɛ ɛkeka ho, politics, adeɛ biara, meyɛ ɔman ba nko ara deɛ, deɛ ɛbɛkɔ so biara mɛkyerɛ madwene ho, ɛnɛ deɛ yɛba abɛka asem tiawaa bi, na ansa na no na meka ho sɛ bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtumi asɔskraibe de ama Ɔkaniba TV. ase mpatram pa a mede me nyansa firi me mmɔfraase ɔpempamfo a mitumi pempam soro ne fam asɛnneɛ kurom akɛsɛ me na ɔde ma ko fa m'ani a ɛnyɛ me ya sane sɛ mefiri Kumasi aba ko mu ɛno nti bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtumi asɔskraibe de ama Ɔkaniba TV na wakɔ comment section hɔ nso na wakɔ akɔkyerɛ w'adwene wɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a next time biara no me nso metu anammɔn bi a na mahu sɛ ɛwɔ sɛ mekɔ benkum Anaasɛ nifa so. Like na afei san hyɛ ma wo nua so nhwɛ bi. Ɔdɔfo a wutie me, ɛnnɛ yɛn nkɔmmɔ no yɛ tiawa koraa, na asɛm a ɛda dwa ɛnnɛ ne sɛ, Nyankopɔn ɔyɛ mfomsoɔ sɛ ɔbɔɔ bibini anaa? Nyankopɔn, so ɔyɛ mfomsoɔ sɛ ɔbɔɔ bibini? Ɛdeɛn nti na mebisa saa? Sɛ mehwɛ a bibiman. Na wohwɛ aborɔfo a, wode Mediterranean po yi, po yi a yɛfrɛ no Mediterranean, sɛ wode kyɛ wiase wei na wohwɛ yɛn a yɛwɔ anim ha ne wɔn a wɔwɔ akyiri no a, wohu sɛ wiase no mmienu nyɛ pɛ. Woba ha a, aha na wohunu gyidi ahodoɔ bebree ne nneɛma pa bi a yɛn yɛwɔ nanso yɛasen ato agu akɔ akɔfa oburoni deɛ. Yɛnyaa edin koro a yɛwɔ no, yɛsusu sɛ Bibini anaa Ghanani susu sɛ edin a n'awofoɔ de maa no no, ɛnyɛ, ɛyɛ duabɔ. Ɛno na ɛmma no nyɛ yie, ɛma no nsunsuansoɔ bɔne. But oburoni din a wɔnte aseɛ deɛ, ɔfa de ma no ho a, ɛyɛ. Ɛde to nti nnɛ, adeɛ a ɛma yɛkyerɛ sɛ yɛyɛ Ghanafoɔ no, na yɛnhu biom. Anka obi bɛbɔ din sɛ Orae, Kodɔm, Donyina, Adu, Efa, Bafo, saa din wei nyinaa de wo kɔ Nkoransan ma ɔhu sɛ Nkoransan ni na wahyia me yi. Bɛka me, ebia mede kɔ sa, mede amee o, mede adi o, kyerɛ me anaa kyerɛ maa ɛde wo kɔ Techiman. Ɔbɛhuhunu henɛ, deɛ awuo ne deɛ ɛkeka ho na ɛde wo kɔ Berekum. Wobɛhunu ɔpɔn, boanu. Yeboah, na hɛn so ɛde wo kɔ dɔm ahenkuro. Wei nyina na kyerɛ sɛ din yɛ ahyɛnsodeɛ. Na sɛ nipa wo sesa wo din a, na kyerɛ sɛ wa wa wahyɛnsodeɛ anaa sɛ deɛ oburodin bɛka no sɛ identity no na baako ayera. Afei aduane a yɛdie, aduane a yɛdie ɛnɛ ɔkani ba fɛrɛ sɛ nipa bɛhu sɛ wɔdi konkonte anaa sɛ abɛteɛ. Nti afei deɛ koraa yɛato ne din sɛ face the wall. Na sɛ ɔbɛkɔ a obi de no na ɔde n'ani akyerɛ ɛdan ho na ɔredi. Obiara fɛre sɛ yɛbɛka sɛ krakye ni, nkanka obi a ɔhyɛ siwutu deɛ. Ɔfɛre koraa sɛ ɔbɛdi konkonte. Nanso wobɛkɔ maame a ɔtɔn fufuo, maame a ɔtɔn banku no, bisa sɛ na ɛdeɛ a na ne deɛ na ɛsa ka me. Ɛyɛ deɛ yɛato no din face the wall no, ɛno ara so na ɛsa ka me. Obiara pɛ nso wɔnni n'anim. Ɛnɛ deɛ anibea paa kɔ wie sɛ yɛn ara ade pa a Nyame de kyɛɛ yɛn no koraa no afei deɛ asan kɔ wie fɛ deɛ ne bɔne. Nti Nyankopɔn wayɛ mfomsoɔ sɛ ɔbɔɔ bibini anaa? Obibini bɛtumi asua asa a ɛfiri ɔman foforɔ so, nnwom a ɛfiri ɔman foforɔ so, but ɔno ara ne kurom nnwom deɛ obi kɔbɔ a ɔyɛ tete kwaani. Ɔno ara ne kurom asa deɛ obi kɔsa a ɔyɛ mpaninsɛm. Ɛnna obi kasa koraa na owu baeɛ sɛ akoa num afu, akoa atena akuraase akyɛ. A Wahu, akoa yɛ tete kɔ ani, nsammarane ne di ahodoɔ bebree na yɛde bɛtweetwee woɔ. Nanso nka bɛbuo yɛ kasa bi a ɛma yɛ kasaa ho te. Yɛwɔ kasakoa, abɛbuo ne deɛ ɛkeka ho, yɛn ne nyinaa ma yɛ kasaa yɛ dɛ. Yɛwɔ kwan a yɛfa so to yɛn nnwom. Yɛwɔ kwan a yɛfa so bɔ yɛn ntwene. Yɛwɔ kwan a yɛfa so sa. Yɛwɔ kwan a yɛfa so siesie yɛn ho. Ɛnnɛ saa nneɛma no nyinaa yenhu bio. Ahosiesie bɛn na nnɛ wode behu sɛ wei yɛ bibini? Na kane mpo a sɛbesɛbe o, ne yɛfrɛ no sɛ bagyim bere no, wohuu kwan a yɛn maamenom ne yɛn nuanom mmarima mfa so siesie wɔn ho a, ɛnnɛ de ɛbɔ abira koraa. Ɛde aberante hyɛ trɔtɔse na watwe aba fam na sɛbe deɛ yɛbɛka sɛ amoaseɛ aha sɔpɔta hu ne nyinaa ɛno ne nɛ deɛ yɛhu ɛnɛ abaayewa hyɛ ataare a ɛnɛ mmaayewa dodoɔ naa na abɔ aniwuo dua dodoɔ naa na abɔ aniwuo dua nanso saa bere nso ne yɛfrɛ ho sɛ yɛwɔ anibie berem saa bere nso ne yɛfrɛ ho sɛ yɛate nyamesom ase Na tete Noa sɛbe ne yɛn nananom som abosom no, tete Noa ne yɛn nananom nnim asɔre no, tete Noa ne yɛn nananom ntee din Kristo no, yɛbisa sɛ, saa nna na wɔsiesie wɔn ho anaa? Ɛsɛ akatae sie, wɔkata ne ho de sie, nanso nnɛ deɛ, deɛ ɛkata so de sie no, ɛnnɛ ɛda adagya. Mmaa ne mmarima nyinaa, nso ɛnnɛ yi, ɛno na yɛfrɛ no anidie berɛ. Ɛnnɛ obi, ɔbaa koraa kɔfom ataare na ɛyɛ tenten a, ei, adɛn woyɛ odiyifoɔ baa anaa? Ei, adɛn sɔfo maame? Fi kɛseɛ mu abaawa ne deɛ ɛkeka ho. Nti nnɛ deɛ ɔhyɛ mini saa na yɛbɛka no. Ataade tiatia, ɔtumi hyɛ mini no, ɔne no. Ɔyɛ obi a n'ani abue. Wo n'anim anibue. Ɔde n'adagya fa akyerɛ na wakata fa so. Abibifo, yɛde sua tra so ara ma afei deɛ nyansa dodoɔ ma yɛ ma abɔ wɔ dwan akye. Nyansa dodoɔ ɛma yɛyɛ akɔma abɔ wɔ dwan akye. Mpanimfoɔ sɛ w'ani kye bebrebe a wɔma odwan akye. Nyansa dodoɔ ɛma yɛ ama aboa odwan akye. Ɛsiane sɛ yɛn ani akye aboro so. Ɛnnɛ, sɛdeɛ maka no, Obibini anaasɛ Ghanani redi kunkunta anaasɛ abete a, ɔfɛre. Nanso ɔdi indomie deɛ a, ɔde hoahoa ne ho. Ɛsɛ amansan nyinaa hu sɛ ɔdidi. Ɛnnɛ, wobɛkɔ fufuo koraa a ɛwɔ no wɔ adurom no, ɛnnɛ yɛde afidie na ɛyam. Fufuo mpo no, wobɛkɔ no, obi yɛ krakyeni a wabɔ tae, nti ɛwɔ sɛ ɔde atere na ɛdi. Bibini kɔ sukuu a, adom nko ara adeɛ bi a wɔde kyɛɛ no no, Eyi nkurasesɛm ma no. Bibini bi asua nwoma kɔ anim a, nkanka ne yɛn Ghanafoɔ, adeɛ a ɛyɛ ɔdomankoma akyɛdeɛ a ɛwɔ ne kurom biara no, ɛnyɛ papa mma no. Ɛdeɛ ne yɛhu. Ɛnɛ yɛ wedeɛ mpo, yɛ wedeɛ bibini ɛbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛsesa ne wedeɛ. Woka sɛ oburoni nka ɔntumi nyɛ nku yɛ ɔno deɛ ɔbɛsra yɛ tuntum. Nanso bibini bɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛsra na ne wedeɛ ne oburoni deɛ akɔyɛ pɛ. Ɛyɛ me dɛ sɛ mpanimfoɔ buu bɛ bi sɛ okusie reka sɛ ɔbɛdare ahwe a ne dua akum ano. Ɛnnɛ yɛwɔ aduru a yɛnom yɛ kɔkɔɔ nyinaa. Yɛwɔ ɔpane a yɛtumi bɔ yɛ kɔkɔɔ na ɔyɛ kɔkɔɔ a wo hwene no nso yɛ a wosesa no anaa? Okusie woadare ahwe a na wo dua no nso ɛ? Wo hwene no nso wosesa no? Na wo tirinwi nso wosesa no anaa? Enti nnɛ yɛmfa nse sɛ akasakasa bi ba Abibifoɔ anaasɛ Ghanafoɔ yɛne Brazilfoɔ ntam na wɔn se wɔn mmɛrɛ yɛn nwi bie mu a, me nuanom mmaa wei deɛ momfa nkyɛ me na ɛyɛ mo asɛmbisa so asɛmbisa. Mo tiri nwi no nka mobɛyɛ no dɛn? Tete ne deɛ wawu amene twam. Yɛn maamenom bɔ asaawa tire, ɛfata wɔn paa nso yie. Nanso na ɛdeɛ, ɛhyɛ nwi, hyɛ nwi, hyɛ nwi ara, hyɛ nwi no bi wɔ hɔnom a, nipa no koraa bi wɔ wohu no na sɛdeɛ ɔyɛ onua baa koraa hwɛ a wonhu no, gye sɛ ɔsan hwɛ no bio ansa. Yɛn yɛn maame nom no, na wɔn twi pons, ɔde kakra yɛ namfono ha na ɔde kakra yɛ ha, but ne yɛsi biribi de make up. Obi tumi yɛ ara ne n'anim koraa sesa, polisi ni koraa pɛ n'akyɛ no a, wɔahohoro n'anim a yɛnhu sɛ nipa nsumasi anaa ɔbenten bi. Wotumi keka no ani akyi ara, rainbow, seven colours of rainbow, bɛnya ne nyinaa bi. Ɔno ara ne ba korɔ hyɛ n'akyi no, ɔreyi no ama ne nofo a, akwadaa no ani bɔ ne maame anim a, ɛsoro tumi ka no. Because ne maame asesa. Ɛgya ne maame a ɔnim no da biara no no. Nti na mebisa sɛ, Nyankopɔn wayɛ mfomsoɔ sɛ ɔbɔ obi bini? Ɔba a ɔhwene tiatia. na ɔbɔ wo tiri nwi ntiantia, na ɔbɔ wo honam tuntum, ɛna honam tuntum yi yɛ mpɛ, nti yɛ sra sɛ yɛ bɛyɛ kɔkɔɔ, tiri nwi denden na ɔde maa yɛn no yɛ mpɛ, yɛ kɔ hyɛ obi tiri nwi wɔ yɛn deɛ so, bɔ werɛ a ɔde maa yɛn yɛ hyehyɛ obi deɛ, ɛdeɛ nkyimii a ɔde maa yɛn yɛ hyehyɛ obi deɛ, nti Nyankopɔn wayɛ mfomsoɔ sɛ ɔbɔ abibifoɔ anaa? Wei deɛ. Yɛreka deɛ ɛsi asɛm so, nanso Nyame asɛm deɛ ɛgya no baabi yɛ yieyie. Wohwɛ Jeremia nwoma no eti dummiɛnsa nkyɛmu aduonu mmiɛnsa a, Jeremia 13 23 a, asɛm bi wɔ hɔ. Ɔse, ɔsebɔ, ɔbɛtumi asesa ne ho nworonworanworanworan no anaa? Ɔsebɔ, ne ho nworonworanworanworan no, ɔbɛtumi asesa no? Anaasɛ Ethiopiani bɛtumi asesa ne wedeɛ? Wɔka Ethiopiani a, na ɔkyerɛ nipa tuntum. Na sɛ ɔsɛ bɔ, firi sɛ adwuma ko ɔbɔ adeɛ yi, sɛ bɔ sports na ɛwɔ ne ho no, saa na ɛwɔ ne ho. Na adɛn na wo Ethiopiani na nipa tuntum ɔde ɔpɛ sɛ ɔsɛ san ɔwe deɛ. Saa adeɛ wei nti ɛna ama abibi man yɛnkɔ yɛn anim. Saa adeɛ wei ka ho ɛna ɛma Ghana man yɛnkɔ yɛn anim. Ɛsiane sɛ Deɛ Nyame de ama yɛ biara no yɛnhu sɛ ɛyɛ papa agye sɛ obroni de yɛ adwuma ansa. Anka ɛbɛba ne sɛn sɛ yɛte sika ho nanso yɛresu? Ɛbɛba ne sɛn sɛ yɛte aduane ho na ɛkɔm de yɛn? Yɛatɔn yɛn nimdeɛ, yɛatɔn yɛn mudie nyinaa ma aborɔfo. Enti sɛ yɛto obi din a, ɔse din no da no so a, ɔbrɛ. Saa din wei deɛ koraa yɛde to a, wei deɛ yɛ tete din. Nti na wakɔfa modern name, abɛɛfo din. Abɛɛfo din no ne sɛ ɔbɛfa Buroni din. Nanso hunu sɛ ansa na Oburoni bɛfa Bibini din de ato ne ho so no, na wɔnim deɛ wanya afiri saa aman no mu. Nti Oburoni bi a ɔbɛkɔ kuro bi mu a, ɔse mede sei, mede ɔsei tutu, Ɛna mede yɛ asantoa bedi sɛ bi wɔnyɛ ɔman no ɛbɔ yɛ korɔ no nso yɛ deɛ da biara yɛ sesa aborɔfo din yɛatena ase ayɛ nhwɛ haa ma afei yɛ ne ayɛ nkuro koraa no aborɔfo aba abɛsesa nkuro no din yɛ ne ayɛ nkuro mpo no aborɔfo atumi aba abɛsesa nkuro no din bɛkɔ kuro bi yɛse hɔ deɛ adanse akorɔkrɛ Akorkɛre, saa na yɛtwerɛ no, adanse Akorkɛre. Kuro no nso din ne Akorkɛre. Ɛyɛ adansie akyerɛkyerɛ. Sansa atetesɛm kyerɛ sɛ yɛn nuanom adansefoɔ na na wɔsi dan pa ara, enti din adanse no yɛ adansie. Akorkɛre no yɛ akyerɛkyerɛ, enti wɔn ne nkurɔfoɔ a akra ma mu na wɔkyerɛkyerɛ sɛdeɛ yɛsisi dan. Ɛwom sɛ na yɛn a yɛaka yɛn nananom si dan deɛ, nanso na yɛnnim si te sɛ adansefoɔ. Nti adansiɛfoɔ no na na ɛba bɛkyerɛ sɛdeɛ ɛsisi dan. Nti yɛse adansie akyerɛkyerɛ na yɛadane no abɛyɛ no adanse akyerɛkyerɛ, adansie akyerɛkyerɛ. Oburoni antumi anka ne yie a ɔkaa sɛ adanse akorokɛre no, yɛn nso yɛafa mo a mote akorokɛre ne me a mete ha nyinaa, yɛn nyinaa afa no sɛ akorokɛre, akorokɛre, akorokɛre. Ɔka kyɛ bi no wantumi anka na ɔka ki bi a ɛbɛpem nnɛ yɛda so twere ki bi. Sɛbi nti nhomanimfoɔ mmaa Ghana ɛfiri saa berɛ no bɛpem no anaa? Obroni yɛ mfomsoɔ a na ɛyɛ yɛn fɛ. Obroni yɛ mfomsoɔ a na ɛyɛ yɛn fɛ. Yɛtwi alphabet, yɛni J ɛwom, yɛni C ɛwom, yɛni Z ɛwom, ɛnso Ghana wobɛhunu kuro te sɛ Kyra a na yɛde C na adi kan, Gyema yɛde J na adi kan, Gyaman yɛde J na adi kan, Wankyi, ne ayɛ no WNCHI wankyi tɛkyi man saa adɛn wɔ bere a yɛbɛtumi atwerɛ no akankasa mu ɛsiane sɛ din no yɛ tɛkyi man nso yɛyɛ no tekyi man kyɛ sɛ yɛtwerɛ deɛ oburoni bɛtumi abɔ din nti yɛyɛ yɛ biribiaa deɛ ɛbɛboa aborɔfo no ɛnyɛ deɛ ɛbɛboa yɛ ne ankasa nti yɛ ne ankasa nyame bɔɔ yɛ sɛ abibifoɔ no yɛ mu die no a nyame de maa yɛ no yɛ mpɛ

Ɛdeɛ ntia? Yɛbu aborɔfo sɛ wɔn deɛ yɛ nnipa a wɔkyɛn yɛn wɔ biribiara mu. Ɛno nti sɛ yɛdi kan nya saa adwene no deɛ a, ɛdeɛ nti na wɔn nkɔ wɔn anim nkyɛn yɛn? Bibini, Nyame bɔɔ wo yie. Bibini, Nyame bɔɔ me yie. Deɛ aka ne sɛ deɛ yɛwɔ no yɛde bɛyɛ adwuma na deɛ Nyame, sɛdeɛ Nyame si yɛɛ yɛn no biara no yɛagye atom. Ɛno werɛ nkye to nnwom bi sɛ, sɛ obu ne bɔfoɔ nyansani a, anyɛ deɛ ɛrewie no ne wo bibini. Esiane sɛ yɛn yɛampɛ deɛ yɛwɔ no, deɛ ɛbɛeɛ no so na adane yɛn akoa no. Deɛ a yɛpɛ no na ɛde yɛn kɔ nkoasom mu. Nti nnɛ China ni koraa bɛbie adwuma wɔ ɔman Ghana mu a, yɛn ara kurom o, ɛna ɔno China ni aba abɛbie adwuma wɔ ha. So ɔde Ghana ni ɛyɛ adwuma te sɛ akoa, woyɛ so a wase ayi wo adi, mmara biara nni hɔ a ɔne no reka. Esiane sɛ mudie a Nyame de maeɛ no, yɛn ankasa yɛmpɛ. Na sɛ Nyame ammɔ yei yɛ deɛ a, anka wiase dom nko akyɛdeɛ nyina ara nso Abibifoɔ na wɔde maa yɛn, adɛn ne yɛn berɛ saa, sɛ yɛyɛ nkorɔfoɔ a yɛyɛ boniayɛfoɔ, deɛ ɛwɔ yɛn ho biara nyɛ papa ma yɛn, ɛnso ɛduru summer time a, anaa awia bɔ berɛ a, ɔpɛ berɛ, obroni tumi kɔda mpoano ara sɛ ne honam mu bɛyɛ den, nanso wo no a Nyame ama wo saa honam no, Wo wo nso woato nku a wode resra asɛe no. Wo a wo so Nyame ama saa wedeɛ no, wobɔ mpane a wode bɛsɛe no. Wo a wo Nyame ama saa ahoɔden no anaasɛ wedeɛ no, wo nso worenom nnuro a ɛbɛma woayɛ kɔkɔɔ. Nti Nyame, wayɛ mfomsoɔ sɛ ɔbɔɔ nipa tuntum. Yɛayɛ saa ma afei deɛ oburoni. kɔdoroo Yesu Kristo a na wɔayɛ no nipa kɔkɔɔ. Ɔdoroo Ɔbonsam a na wɔayɛ no tuntum. Esiane sɛ wankasa koraa wayɛ akokɔ no, akokɔ a watumi ama no aduane no wayɛ kɛse a wɔte asinsinsim no, ɔsɛ wei dɛ yɛ aborɔfo akokɔ. Deɛ ɔhuru atwan a wɔsi yɛ ano na ɛyɛ bibini akokɔ. Na kyerɛ sɛ ɛfiri sɛ adwuma ko ɔbɔ adeɛ, adepa mfata nipa tuntum da. Adepa mfata nipa tuntum da. Yɛn ankasa yɛmfa adepa mma yɛn ho. Yɛn ankasa yɛmfa adepa mma yɛn ho, nti yɛadane Esau a yɛde aduane atɔn yɛn panin. Nanso video foforo bɛba na ɛbɛkyerɛw sɛ Adam ne Hawa, yɛn nana Adam ne Hawa koraa no, na wɔyɛ abibifoɔ. Esiane sɛ sɛ Bible resusu Ethiopia de akyerɛ bibini deɛ a, Garden of Eden nso Ethiopia na wotire si a wonya no. Ethiopia nso wɔ abibire mu, na adɛn na bibini wu ho abomfiaa? Adɛn na yɛama aborɔfo ayɛ Paul ɔman ma ntɛm na sɛ wɔabɛsen adikanfoɔ? Sane sɛ yɛn ankasa deɛ yɛwɔ yɛn pɛ. Ɛdeɛn adeɛ na ɔdomankopɔn mfa nkyɛ yɛn? Abibiduro anaasɛ deɛn? Ne nyinaa nso ɛnsom bo mma yɛn. Biribiara na oburoni de yɛ aduro. Ɛyɛ nnua yi ara na ɔno nso de fa kwan foforɔ so. de yɛ no sɛ ɛɛ yehu no sɛ nnɛ oburoni nnuru ni. Nanso yɛmpɛ saa nneɛma no mu biara. Adɛn na abibifo yebu yɛn ho abomfiaa? Enkosi da bɛn na bibini wo nso wobɛgye atom sɛ wo nso Nyame bɔɔ wo yie? Enkosi da bɛn na bibini wo nso wobɛgye atom sɛ wo nso deɛ Nyame de ama wo no wo nso wode siesie wo man a ɛkɔ anim? Yɛayɛ saa ama nnɛ aborɔfo de yɛayɛ nkoa, na yɛanhwɛ yiye nso a, wɔbɛkɔ so de yɛn ayɛ nkoa saa kɔpem wiase awieɛ. Saa sɛ yɛtu kwan kɔ obu kuro nkɔpɛ sika de bɛbɔ bra, yɛkɔ so a yɛkɔpɛ nya bi, nso wokɔduru hɔ nso a wohu sɛ deɛ wo nso wowɔ no, wɔn nso nni fa. Na deɛ nti na ɔno tumi siesie ne nkuro ma no yɛ fɛ. Yɛ a Ghana, yɛtu gold, yɛtu diamond, yɛdua koko, yɛwɔ biribi biara bi, adeɛ a oburoni nni fa, wɔnni mu kwata koraa. So wobɛkɔ ne kurom no, adeɛ yɛfrɛ no ntontom, wontumi so. Wobɛkɔ ne kurom no, adeɛ yɛfrɛ no gutter wonam a wonhunu bi. Wobɛkɔ ne kurom no, wonhunu bɔɔla sɛ yɛaboa bɔɔla ano te sɛ deɛ woba Ghana a wohu no yi. Wobɛkɔ ne kurom no, nsuo koraa da kurom a, nsuo a ɛda kurom no, wobɛtumi asa bi anom. Sane sɛ sɛbe obi nnwonsɔ mu, obi nto ntasuo mmom, obi nto adebɔne bi ntwenem. Na yɛn nso, deɛ na ehunu yɛn deɛ? Yɛadwene wɔ yɛn tirim nyinaa yɛ sɛbesɛbesɛbe. Amammɔsɛm ne deɛ yɛde sɛe yɛn nua, deɛ yɛde pere tumi, tumi nti, abibifoɔ tumi nti, nipa dasani, ne maame a ɔwoo no baa wiase koraa no, ɔtwe ne mogya mpo de apere tumi a, ɔnsuro. Honam tuntum nyɛ duabɔ. Tirinwi tuntum nyɛ duabɔ. Yɛn so yɛnim nyansa sɛ aborɔfo no ara. Yɛn nso koraa Nyame sɛ anka woretu kwan paa akɔ oburoni kurom na wode ato wo abibirem anaasɛ wo Ghana ha de a anka yɛama Nyame afɛre. Nyankopɔn yɛ nipa a anka yɛama no afɛre. Da biara meka anka yɛama Nyame afɛre. Sansɛ poem bi ɔse you've got all the richest gift others have not got half of your gift. Na saa nipa no a ɔnni half of your gift no, ɔno nso atumi ayɛ nea wo wo so wo nananom brɛ so bɛpem no nyinaa, wontumi nyɛ. Ɛno nti afei deɛ ɔtwitwa ne tirinwi mpo bɛtɔn ma wo. Ne biribiara a ɛnyɛ no, ɛdeɛ Africa Abibiram ha na wɔde ayɛ sumina. Nneɛma a wɔmpɛ no, aha na wɔde ba. Nso nneɛma a wɔde yɛ saa nneɛma no, Wɔbɛfa firi wo kurom, w'asase so, na wɔde apa yɛ ade pa na ɔno no tim, na aduru baabi a ɔmpɛ no, ɔnkɔto ngu, ɔmfa mmɛkyɛ wo, na w'asen abɛtɔ, na ɔno no ayɛ foforɔ. Nti da biara yɛbɛkɔ so ayɛ lala-yi-lala. Ɔman Ghana, ɛberɛ aso sɛ yɛ, yɛ, yɛda yɛn Bɔfoɔ ase na yɛma yɛn ani sɔ deɛ a yɛwɔ. na yɛde yɛ ahohoahoa sɛ yɛyɛ abibifoɔ na mpo yɛyɛ ghanafoɔ suata so na dɔɔso na ɛyɛ ghana ni fɛ sɛ ɔte borɔfo nanso wɔnte twi ɛyɛ obi fɛ paa ɛyɛ obi ahohoahoa na meba no deɛ ɔnte twi o nkanka ne ghanafoɔ ɔmo anya akwanya awo ɔmo ba wɔ aburokyire ɛyɛ ne fɛ sɛ yɛbɛka sɛ ne ba nte twi wobɛkɔ sukuu bi mu no yɛse speak english woka twi yɛbɛbo Ei, mete me man mu reka me kurom kasa a, ama ease abɔ me. Na kasa bɛn na wode kyerɛ nnipa ade wɔ wiase ha a wɔte aseɛ kyɛn kasa a yɛde woo no? Nhwehwɛanimu na ɛku yɛn. Borɔfo akɛseɛ na yɛsua no, deɛn na yɛde yɛ? Deɛn na yɛde borɔfo no ayɛ? Nka berɛ aso sɛ Ghana, sɛ yɛmaa yɛne kunu yɛtwii kasa ho firi berɛ a yɛde gyee fawohodie, 64 years, mfeɛ aduosia nan bɛpem nnɛ, ɛne yɛtwerɛ yɛtwii kasa a, Yɛn nso, yɛnsrɛ oburoni sɛ ɔmmɛtena hɔ o. Buroni bi a wayɛ ready anaa wayɛ krado sɛ ɔde yɛn bɛtena no, ɔba a, anka obesua yɛn kasa. Esiane sɛ yɛn nuanom a wɔtu kwan kɔ China no, wɔkɔduru hɔ a wɔsua. Deɛ ɔtu kwan kɔ Spain kɔduru hɔ a, ɔsua Spanish. Saa ara na deɛ ɔkɔ Italy duru hɔ a, ɔsua Italian. Nti deɛ nti na anka buroni deɛ ba a, ɔno deɛ ntumi mmɛsua yɛn kasa? So yɛn, yɛn kasa, yɛato atwene. Nneɛma a obi twi Bible aso nnɛ ma ɔbɛka no korɔgyenn, nanso woma no twi Bible a, ontumi nkan. Ɔsɔfo bɛgyina hɔ a, ɔbɛka borɔfo bɛyɛ sɛ 20 aduonu, na ɔde twi baako na ɛfrɛ mu. Ɔbɔ mpaeɛ mpo no, ɔde twi korɔ ɛbɔ mpaeɛ no, sɛ yɛbɔ apaeɛ o, sɛ ɛyɛ deɛ ne deɛ, wɔn a n'anim, ɔbɛgyae de borɔfo aba abɛtoa so. Mebiri sikatua announcement a etwii sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmerewafoɔ no nyinaa bɛte no obiara bɛtua ne deɛ. Ɛberɛ aso sɛ yɛma yɛn ani gye deɛ yɛwɔ ho. Wonkɔ aman foforɔ so nkɔhunu saa nhwehwɛ animuosɛm no. Sɛ Spanish ni ɛrebɔ mpaeɛ, wɔde ne kurom kasa Spanish ɛrebɔ mpaeɛ, wɔbɛgyae de borɔfo abɛtoa so. Nso na ɔte borɔfo. Ebia na ɔte kasa foforɔ bi koraa kyɛn wo, ɔte kasa ahodoɔ kyɛn wo. Nanso ɔnyɛ ne saa da. hwɛ deɛ nkurɔfo koraa na ɔhyɛ aseɛ in the name of jesus afei no watoa so ansa anuanom ɛnyɛ m'anisa ɛna ɛnyɛ me kasatia ɛyɛ mfomso a yɛn nyinaa yɛ na deɛ ɔtwa sa nso nnim sɛ n'akyiri akyea ɛne bibini bia me a mete anidi ho mfɔ bibini bia ne wɔbɛtumi akasa ghanani bia ne wɔbɛtumi akasa bɛyɛ sɛ sema num wɔberɛ a wɔmfa borɔfo mfrɛ mu ɛno nti berɛ bi bɛduru ɛtwi kasa bɛyera Ɛberɛ bi bɛduru yɛn aduane a yɛdie ɛbɛyera. Ɛberɛ bi bɛduru kwan a ne yɛn nananom fa so siesie wɔn ho bɛyera. Ɛberɛ bi bɛduru yɛn agorɔ ne yɛn asa ne yɛn biribiara bɛyera. Na sɛ obi wia wo kasa na ɔsesa w'aduanedie na ɔsesa w'ahosiesie a, saa nipa no mogya ɛwɔ wɔn mu nso no na wasesa no. Nti yɛma wo tuo anaa sekan sɛ gye na fa kɔku wo nua bibini a wobɛku no. Esiane sɛ oburoni adwene no bi na abɛfra wo deɛ mu. Asɛmmisa ne sɛ, Onyankopɔn wayɛ mfomso sɛ ɔbɔɔ bibini anaa? Ma mmuaeɛ fa, na firi nnɛ kɔ, ma w'ani nsɔ deɛ wowɔ. Firi nnɛ kɔ, aborɔfo din bebrebe no, mom yɛntwa so na yɛnto yɛn ankasa yɛn din. Esiane sɛ asuafoɔ korɔ mmɛdii Yesu akyi no, Yesu anto obiara din. Yesu ansesa obiara din. Deɛ ɔde Peter no, ɔde Peter firi ne fie na ɛde bɛdii Yesu akyi. Deɛ na ɔde adi so no, adi so no ne din a ne papa de too no. Adɛn na wodeɛ bibini nko ara deɛ? Bibini, wokɔ kɔbɔ asu a, yɛse fa Asiwɔ din anaasɛ fa aborɔfo din. Adɛn na bibini wokɔbɔ asu a, but wokɔ aborɔkyiman mu a, obi rekɔbɔ asu a, ne din a ɔwɔ no ara yɛmfa foforɔ ntoa ne so. Ɛkyɛ sɛ buroni no akyerɛ wo sɛ wo koraa wo din a wowɔ no nyɛ, wo nso gye tom saa. Yɛafa aborɔfo din bebree atoto yɛn ho so a, ebia sɛ yɛkyerɛ yɛn ase a, Nka deɛ ɔde bosomtwe a ɔsɛ ɛyɛ abosomdee, deɛ ɔde tan a ɔsɛ ɛyɛ abosomdee no, ebi a, anka ɔno nso ne deɛ no, anka wobɛhu sɛ wo deɛ no yɛ. Ɛberɛ aso abibifoɔ, ɛberɛ aso Ghanafoɔ, mom yɛnsan nkɔfa na ɔkɔfa a yɛnkyiri. Akyere a ɛmu yi, mpanimfoɔ sɛ yɛsɛ bɛbɛbuo nyinaa dɛ, sane sɛ sɛ yɛma yɛn werɛ fi yɛn kurom hene abɛntie a, yɛbɛyera wɔ adwabɔ ase. Yɛn ani gye bebree nso a, yɛbɛma aboa wɔ dwan akye.

Momma Nyame a ɔbɔɔ yɛn no nhu sɛ ampa ɔbɔ yɛn yie. Momma Nyame a ɔbɔɔ yɛn no nhu sɛ sɛdeɛ ɔyɛɛ yɛn biara no, yɛn nso yɛgye tom na yɛn ani gye ho. Meda wo ase. Wonsɔskraibeeɛ a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛsɔskraibe de ama Ɔkaniba TV. Kɔ so ara na tie Ɔkaniba TV berɛ ne da nyinaa. Ɛsiane sɛ me deɛ mede agorɔ biara bi, style biara bi, asɛm biara, mɛbrɛ wo abakɔsɛm, short movies, deɛ ɛkeka ho, politics ba na ɛwɔ sɛ mekyerɛ m'adwene ma no yie a, Mɛkyerɛ m'adwene wɔ hɔ nti nyɛ adeɛ baako na yɛsua no ha. Yɛsua adeɛ paa wɔ ha yie nti bɔ mmɔden ara na subscribe na san hyɛ ma wo nua na ɔno nso nhwɛ bi. Nyame nhyira wo sɛ watie nɔkorɛ. Bye bye.